Khrihfabu pumpek serpi kan hmanni ah zultu ṭha sinak le pumpeknak ti he aa tlaiin kan tlangtar le a dang pakhat Baibal ca ka rel lai. Luka thawngṭha dal kua Luka thawngṭha dal kua cang sawm nga le pasarih nakin rel lai. Anih nih an kal lengmang lioah khan pakhat pa nih a thawh i, Na kalnak paoh ah kaan zulh lai, tiah a ti. Jesuh nih cun cenghngia nih kua an ngei i vate nih bu an ngei. Sihmanhsehlaw mi Fapa cu riahnak hmun hmanh ka ngei lo tiah a ti. A dang pakhat cu a thawh i ka zulh tiah a ti. Sihmanhsehlaw cupa nih cun, Bawipa, ka pa kha va vui ta ning, a ti. Jesuh nih cun a leh i, Mithi nih an mithi kha va vui ko hna seh. Nang tu cu va kal law Pathian pennak kong kha va chim ko, tiah a ti. A dang pakhat nih a thawh ve i, Bawipa, kan zulh lai, Sihmanhsehlaw ka chungle kha dam tein va ti ta hna ning, tiah a ti. Jesuh nih a leh i ahohmanh leithuan aa ot i nu lei a zoh peng ṭungmi cu Pathian Pennak caah santlaihnak a ngei lo tiah a ti. Mathai thawngṭha dal hra sawmthum le pasarih in Ahohmanh a nu siseh, a pa siseh, keimah nakin a daw deuhmi cu ka mi si awk aa tlak lo. Ahohmanh a fapa siseh, a fanu siseh, keimah nakin a daw deuhmi cu ka mi si awk a tlak lo. Ahohmanh a vailamtahnak kha aa put i ka hnu in a ka zul lomi cu ka mi si awk a tlak lo. Ahohmanh a nunnak humhak a duhmi nih cun a nunnak cu a sung lai i keimah ruangah a nunnak a sungmi nih cun a nunnak cu a hmuh lai. Matthai hleikua kul le kuanak ka rel lai. Cun keimah ruangah a inn siseh, a lo siseh, a u siseh, a nau siseh, a far le si hna seh, a pa siseh, a nu siseh, a fale si hna seh, a kaltakmi hna cu a let zakhat in a hmuh ṭhan lai i zungzal nunnak kha ka pek lai. Zungzal nunnak kha pek a si lai. Sihmanhsehlaw atu i hmasa bik a simi tampi hi manung bik an si lai i atu i hmanung bik a simi tampi hi hmasa bik an si lai, tiah a ti. Khrih zultu ṭha le pumpeknak si kan zapi caah

thawng zongah kan thanh cang bantukin biakinn thar sak ding kan i ot. Tukum tel in kum li pehzul tein kan kal rih lai. Sing thonghlei ruk a tlawm bik a dih lai ti si caah thonghlei riat tal kan i tinh hau i kan kut chungah singthong nga um cang ti ruat ko usih. Darkhing ah ṭialmi a um. Hi biakinn kan hmanmi hi thongkazakua sawmriat le pariat hrawng in an rak ot cang i HBC nih tampi a ṭanpi kho lo. Cu lio ahcun hika pastor hruaitu hna lengah kan nu pakhat tleicia ṭha chin nu nan thei ko lai Pi Ma Bel. Rev. Zaling a nupi si. Tarnu ti ding khi a si cang. Sinain hi biakinn saknak ding caah tiah thazaang tampi a chuah i hla a phuahmi cu nan kenret rak chuahpi cio u ti si. Atu tiang a hla kha a copy kan ngei. A sami nan um rih lai tiah ka zumh. Cu tarnu nih cun a rak hruai i sangkip ah hla an va rem. Cun Pathian bia in thazang an pek. Pathian thangthatnak bia in saknak caah Bawipa nih a kan hman duh hi a sunglawi tuk. Bawipa nih hin mi zapi a hmang tawn lo, hman duhmi a ngei ve. Hman duhmi ah kan tel chung hi kan van ṭha tuk. Kan kenret cio chuahpi hna u si ti kha hla a phuahmi cu an sak. Kum hnih hrawngah cun hi biakinn hung dirtu Thongkatlet kua le sawm kua April thla ah pekchanh a si hi biakinn. Nihin tiang kum kul le kum riat kum kul le kum kua aa khat lei cun sawm thum hrawng si cang kan hman khawh kan ti lai. Kha vialte siarem te le zalong te i kan um khawhnak ding caah biakinn a dir timi hmuh hi ca fawi tuk nain a dir khawhnak ding ca i hram rak domhtu thazaang an chuahmi kha a rak foih lo. Biakinn saknak ah telmi a dam rihmi tam nawn nan um rih. Hi biakinn saknak ah a tel lomi zong tampi kan um. Kha biakinn thar kan zal cang lai. Zeitluk dah Bawipa nih man a kan duh timi hi philh hna hlah u sih. Biakinn pa zeizat saknak ah dah Pathian nih an hman ti zong kan tuanvi ah ṭial a hau. Kha biakinn pa zeizat saknak ah dah Pathian nih a kan hman Keimah hi kaa tuak tawn biakinn pazitsat saknak ah dah Bawipa nih telnak nawl a ka pek ti hi ka tuak. Nihin ni zongah tuak hna u si law cu bantukin kan program chungah hin kan kal khawhnak ding caah a biapimi cu zultu ṭha kan si her lengah pumpek nun a hau. Korin cakuat chungah hin kan hmuhmi cu Macedonia Khrihfabu cu an si a fak tuk nain pek lei ah hin ka ruah ngam leng tiang in an pek. Paul nih a ti. A chim cangmi cu an pekmi hi an pek khawh len tiang in an pek a ti. Zei ruangah dah cuti an pek ti si ahcun a tanglei a chim cangmi cu a hmasa bik ah anmah le anmah an i pe hmasa ti si. kan i pek hmasa hau tuk. Pathian hmaiah kanmah le kanmah kan i pek kan i ṭhumh hmasa hau. Cu nuah cun Bawipa nih a kan thluachuahmi chuahpi hi a har ti lo. Kanmah caah ham a si ti lo. Bawipa nangmah ta si tiin a hmasa bik i kan nunnak i kan duh thiamnak le kan papekmi cu Bawipa nih zeidah a herh, zeidah a duh ti si tawn. Cucu nihin ni zongah kan herhmi an si. Thawni le kul chungah hin kei theibo Khrihfabu anmah te dir dingin SAS Council nih nizan ah hnatlaknak a ngei cang. February ni kua thonghnih le kul zarhpini zanlei suimilam pahnih ah thluachuah peknak thlacamnak kan va tuah cang lai. inn za le inn khat an si. Minung in zali le sawmthum le pali an si. Nikum February ni hra in atu January ni nga tiang an thawhlawmpi cheuhra cheukhat kha singzang ah a luan. Anmah te Khrihfabu in an dir cang lai. Chuahpitu pastor kan hmuh khawh rih lo caah Reverend Ni Cung Thang nih February March chuahpi chung lai. April thla in Saya pakhat, saya ṭial uk, amah zong Mask nikhat ni ah TABC nih ordination an pek ve lai. Lungler biakchawnhnak kan ngei cang. SAS Council nih nizan hnatlaknak ngeih caah official in ca kan ṭial cang lai. April thla in a umpi khawh lai tiah kan zumh. Pastor bawmtu dingah February nikhat in Saya Van Dawt Cung Khrihfabu nih pastor ah kan lak cang lai. Cu bantuk in cazi caah tiah saya Za Uk Bawi um maw? Hmm. Music lawng ti lo cazi bak ah a ran kai cang lai. Kei thei wa chuahpi lai caah amah aiawh in saya Mang Lian Chawn music hruaitu part time in February in hika ah rian kan bawmh cang lai. Cun anmah music lei ah tiah pianist tiin Benjamin nizan ah zapi February ni khat in Khrihfabu nih kan lak dih cang. Lahkhah kan pek manh hlan ah anmah nih an pek dih te lai. Hika ah pek colh ding a chuahpitu ding an si lai. Cucaah zong ah thla cam u si law, Khrihfabu local church i a dirmi a palinak an si lai. Bethel Baptist Church, Olive Baptist Church, Agape Baptist Church, atu cu Keitheibo Baptist Church Hakha ti an si cang lai. Kei Theipau Baptist ca ti nan dir cang lai. Cu ahcun Khrihfabu nih hrinmi fale kan ngei i zeitluk tiang dah inn dang an chuah tikah thlarau lei in kan cawm cia. Siarem tein kan chiah hna maw ti zong ruah chih ding tampi a um hnga.

Cucu biakinn le a chung i ummi thilri, atu pastor Reverend Licung Thang belte kanmah nih lahkhah kan pek lai, zeicahtiah kanmah secretary ṭuan chung ve lai. Thlahnih chung kikabawm cung kanmah nih kan pek lai, a dang vialte anmah te lahkhah pek khawh ding si cang, phaisa sing zakhat he inn dang chuahter ding an si. Ha, hi vialte zong nangmah na zumhnak na rianṭuannak theitlai an si ve. Theitlai ṭha tampi tlai ding Bawipa nih a kan duh. Cu chungah cun zultu ṭha sinak pumpeknak kan timi a tel lo a si ahcun hmual a ngei tawn lo. Khrihfabu ah thong hnih le kum kul kan cheuhra cheukhat kan i tinhmi a tlawm bik singthong li le zariat siseh ti a um. Bulletin ah tel rih lo. Thong li le zariat. Tu kum i kan hmuhmi hi thong nga le zahnih fai a si. A dum lei in kan tuah. Kan zumnak tum deuh sual ma cu thei la. Kei thei bo singzanga bak kha an tel ti lai lo ti ruangah sihmanhsehlaw Kan tuanbia kan zoh tikah Bethel an chuah lioah, Oliv an chuah lioah, Agape an chuah lioah kan cheuhra cheukhat a zor lei a panh bal lo kha philhlo. Thong li le zariat cu a tlawm tuk lai. Thong nga le zanga kan ham hau. Cu bantukin thazaang chuahnak ah tukum hi kar hlang ko hna u si ti kha sawm kan duh hna. Kan tlangtar ah hin zultu timi hi ca tampi an ṭialmi ah a biafang a hrampi hi Latin biafang in a ra ti si. Hika darkhing zongah tlawmpal ka ṭialmi a um. Dispulas ti si, disciple ti si, ti si. Cucu a sullam cu learner Cawngtu a cawngmi asiloah zultu tinak a si. Zeiruangah dah hiti a chuah ti si ahcun a biafang hi mi pakhat nih a cawnpiaknak a duh, a cawnpiaknak a bawmh, a cawnpiaknak a zulh caah saya ah a chiah i amah a zultu dirhmun i a umnak kha hi nih a sawhmi a si ti si. Hi fami nih Jesuh Khrih kha a hmaan, a cawnpiaknak zong a hmaan, a nunning zong a hmaan, kan zumh, kan pom caah kan saya ah kan chiah Khatlei cun kan hiru a si. Kan i zohchun dingmi a si. Cucaah cun amah a zul, amah sinin kan cawng tiah a timi pawl hi zultu tiah kan Baibal ah a ti caah Khrih zultu kan si. Cu zultu hna cu nihin ni ah kanmah zong kan zapi kan si. Khatlei ah pumpeknak timi a um. Hi zong hi a biahram taktak cu Latin ṭhiamṭhiam a si ti si. Zeitindah an ṭial ti si ahcun mittari asiloah khatlei ah cun Dedica Mirang holh in an ṭehmi ah dedication asiloah commitment asiloah submission timi tampi biafang a um. Hi vialte a sullam cu zeidah a si ti ahcun devote to a special use. Thil pakhatkhat a ruang pakhat ca i hman dingmi hman khawh ding ca i vaaṭhumhnak nun kha sawh a ti si. Nihin ni i kan i peknak kan timi cu Jesuh Khrih caah kan ti caah Jesuh Khrih ca i hman khawh ding le Jesuh Khrih nih a herhnak hmun ah a duh bantukin a kan fial khawh ding i vaa ṭhumh timi nun a si. Cucu Khrihfami pawl zong nih kan herh zungzalmi an si. Hi ahhin kan Baibal ah kan hmuhmi cu Mirang ca ṭialtu nih ṭial the cost of discipleship zultu sinak i a man timi hi a biapi tuk a ti. Zultu kan timi hi man ngei lo sawhsawh a si lo, man a ngei a ti. Kan Baibal relmi ah khan kha mipa nih kan zulh lai Thih tiangin a ti lioah Jesuh nih a lehmi cu, Cinghngia nih kua an ngei, vate nih bu an ngei, sihmanhsehlaw mi Fapa cu luchiahnak hmun hmanh ka ngei lo, a ti. Na ngamh taktak lai maw sullam cu? James le Johan an nu nih hin voikhat cu Jesuh sinah a fale caah a va hal. Siangpahrang dirhmun i na ṭhut tikah na kehlei le na orhlei ah ka fale hi ṭhutter ve tiah a va ti lioah khan Jesuh nih a lehmi cu, Ka din dingmi hrai hi nan ding kho taktak lai maw? A din zong nan din khawh men ko hnga. Sihmanhsehlaw kehlei le orhlei i ṭhutnak nawl ngeitu cu ka Pa lawng a si, ti a lehmi um. Khatlei cun siangpahrang nawlngeihnak, khatlei ah a nuammi thil siarem te i umnak timi kha a si bal lo. Din dingmi hrai cu vailamtahnak a din dingmi kha a si. Cucaah cun dakaw Jerusalem ah Jesuh hi teinak he a luh lio ah mi tampi nih an don i mi tampi nih hin Hosana Pathian min in a rami cu thluachuah um ko seh tiah dumhnah he an zapi an rak don dih. Teinak timi cu mi tampi nih kan duh nain Jesuh cu ni hnih thum hnuah Kalvari i thah ding Jesuh a si. ahohmanh nih an zul huam ti lo. Jesuh nih a din ding taktak hrai hi ka ding ngam ve ko lai ti i va thumnak hi zultu nunnak ah tel ve tawn. Philh lo hau. Hika ah cucaah cun cenghngia kua an ngei va te nih bu an ngei mi fa pa cu luchiahnak hmanh ngei lo a ti tikah zultu sinak i a man taktak le a sunlawinak taktak cu siarem te i umnak in a thawk lo, thadam te i umnak in a thawk lo. Bawipa Pathian duhnak chung i vaa ṭhumhnak nih khan a chuahpimi cu siarem lonak zong tam tuk um. Thabat cu theihnak zung tam tuk um, sifahnak zung tam tuk a um, caan pek ding tam tuk a um. Mah inn le mah lo, mah u le mah lo kan sehermi vialte kha hnulei chit in Bawipa nangmah duhnak deuh tiah nambat pakhatnak hi papek a hau tawn. Cu lam cu zultu hna i peknak i kan lam a si tawn. Jesuh nih cun cutin a chim. Kan hnulei thongnih le hleiruk hika ah Missionary Conference tuah lio ah khan a thongnih hlei sarih. Renata Dennis Shumo nih missionary pawl a chimmi cu from comfort zone to challenging feel siarem tuknak i kan umnak in Bawipa Pathian nih a kan zuamcawhnak le a kan auhnak hmunhma i va ṭhumh a hau siarem thadam ti a si lo vei tambi ah Pathian rianṭuannak chungin thadamnak kan kawl paoh ahcun mual a ngei tawn lai lo. Kan siaremnak lawng kan kawl paoh a si ahcun tlam a tling kho lai lo. Zeicahtiah minung cu ka siarem cang. Kan innchungkhar kha zong kan i relrem tuk cang. Keimah zong ka tlam a tling deuh cang na ti caan hi a um men lai lo. Artuk! Tlamtlinglo bupin Bawipa nih nangmah kan herh ko tiah a kan ti tawn. Cucaah cun hika chim duhmi cu siarem tein cinghngia hmanh nih kua a ngei, va nih bu a ngeih lio ah mi fapa cu luchiahnak hmanh hmunhma a ngei lo. Cu lam ah cun nangmah hi zultu dingah kan auh hi, pum ah pe dingah kan auh hi tiah a kan sawmmi, a kan auhmi kan si. Tuzing ah cucu ruat ṭhan hna u sih. Jesuh kan timi teinak hi teinak in a thawk lo i intuarnak in a thawk. Cucaah cun sui luchin kan timi hi vailamtahnak in a thawk tawn. Vailamtahnak, Amah vailamtahnak phur i a ka zul lomi cu ka zultu si awk aa tlak lo. Vailamtahnak a hau tawn. Cucaah MM Thomas nih a chim ti kan ti tawn. Khrihfabu ah vailamtahnak thawngṭha a tel lomi thawngṭha lawnglawng kalnak cu social organization lu hmuh hi a phoihsi a si kho. Intuarnak tampi a hau tawn, diheunak ah tawn. Pakhat pa cu ka pa va vui ta ning tiah a ti ti si. Hika hin mithi cu anmah mithi nih ra vui ko hna seh nang cu va kal kan fialnak tu ah khan kal ko ti si. Commentary pawl ahhin pakhat te chimmi cu a pa hi a thi taktak lo ti si. Ka pa a thihnak ding caah pa ka si ve caah keimah hi ṭuanvo ka ngei. Thihnak tawlrelnak le vuinak zong ṭuanvo ka ngeih caah kha inn lei i ka ṭuanvo ka pa ca i ka tuah ding kha tlamtling tein ka dih hnu ah nangmah hi in zul ning law a ṭha hnga ti khi si. Sullam cu khatlei ah a ummi cu ka inn lei kan i rialrem lo tuk ti si ko lai cu. Ah, kan nu zong cu bantukin nau zoh a hau, dawr hngah a hau, zung rian ṭuan a hau ti hrawng si lai cu. Ah, fale hna zong kilven a hau. kan rian hmanh kan tei lo, nangmah zulh cu um rih seh, tlawmpal kan siarem deuh tikah ti khi si hnga, a sullam cu. Zeitik dah kan siarem hnga? Surkhua ah cun lau theh kan si ko hom ti si. Belau kan si te ko lang tikah zeihmanh lo si. Cucaah Jesuh nih a chimmi cu kan herh lio te ah hin Thlarau lei ah nangmah cu hman kan duh. Keimah ram caah hman kan duh lio te ah pumsa lei in na siaherhmi lei nih an hnuh tuk a si ahcun a si ko lo hi. Kaltak ko, atu a herh lio te ah nang cu va kal ko. Kha bantuk a tuahtu ding tampi an um ko lai. Nihin ni ah sahermi zeidah kan ngeih? Khrihfabu chungah ṭuanvo khinhmi ni thaizing ah thlacam piakmi hna kha innlei nan siarem tuk hnuah maw kan in thim? Si lai lo. Nan innchungkhar a relrem tuk cang. nangmah zong na tlamtling cang ti um lai lo hih. Sihmanhsehlaw Pathian nih a kan herh lio caan a um. Caṭialtu pakhat nih a ṭialmi cu, Ah, American visa kan in pek tiah an in ti lio ah khan, ai, Ka innlei ah ka nu le ka pa kha ka va zoh ta lai i anmah hna an thih hnu ah ka ra te lai ti law na visa cu a dih cang zeihmanh na ngah ti lai lo ti si. Jesuh nih aan herh lio teah na kal a hau. Khrihfabu nih aan herh lio teah naa pek a hau. Kan i pek a hau. Zungzal kan i pek khawh caan um lai lo. Zungzal in mi zong nih an kan herh lai lo. He, Tahchunhnak ah kei hna hi mask thla nikhat cun ka duh ko full time in ka ṭuan ko lai ti zongah no a ngah lo ti sang kha ṭuan kho ti lo. Ha kan duh zongah kan ṭuan khawh lo caan a phan te lai hi. Kha kan i pe lai kan ti zongah mi nih an kan herh ti lo caan phan te lai hi Nihin ni ah Bawipa nih a kan herh, Khrihfabu nih a kan herh, nangmah telin ṭuan u sih a kan ti lio a si caah aa hnulei ah siaherhmi ka ngei ko tinak nakin Bawipa nangmah duhnak lei ah si ko seh tiah Pathian panh buin amah zultu ṭha amah ca pum aa pemi si ko hna usih. A dang pakhat nih a chimmi cu, khah, zulh kan duh ko hi kan zulh ko lai. Asinain ka innlei pawl kha dam tein tiah an kut va tlai ta ko ning ti kha si. Innlei zong hi saherh tam ngai ve mu. A caancaan ahcun kan nupi, kan fale, kan va le kan fale hna hi tlaitu an si caan tampi a um. Dawnkhantu an si caan tampi a um. nan si caan tampi um tin ma si hnga. Okay. Jesuh nih cupa cu a leh tikah leithuannak i a kalmi pa khi Hnulei a zoh lengmang a si ahcun leithuar ah a tlak ti lo. Palestine ah hin an chimmi cu lei an thuan tawn si. Lei an thuan tikah hin hi keng lei zoh hi hman lo ding ti phung an ngei ti si. Nan zoh hrimhrim lai lo. A sullam cu lei na thuan lio i ka lei na zoh pa si ahcun na lei thuanmi kha tidim holh cun a senpi lai lo. a relrem lai lo. Cucaah cun ṭha tein kal ko. Chim duhmi cu keimah nih ka zul ko kan zul lai na ti tikah zulh maw na ka timh taktak asiloah hnulei mer dah naa timh? Nu lei mer pah in zulh a ka timmi cu ka ram caah an tlak lo ti si hoi. Hi vialte zoh ṭhan tikah zeihmanh i sawnhter ding kan ngei kho lo minung lei nih. Kanmah lei in tampi um lai. Ka nupi, ka fa ka siaherh, ka innchungkhar ka siaherh timi tampi um lai nain Jesuh nih a chimmi cu na ka zulh ding a si ahcun hmailei ah kal a si zulh cu nu lei i kir a si bal lo. Hmailei ah a dongh tiang na kal hau. Cu tikah na nupi na na fale kha zeihmanh rel hlah, na innchungkhar zeihmanh rel hlah tinak nakin nambat pakhatnak ah na ka chiah taktak maw? ti si to. Ahodah nambat pakhatnak i kan chiah? nupi le va hna cu biapi deuh hnga lo maw? Jesuh nih cun kha hna an petu keimah hi nambat pakhatnak. Cucu tu zingah zultu kan sinak pumpeknak i kan sawmmi lakah an tel tawn. Nupa, kan nu, kan pa, kan unau, kan chungkhar timi hi kan lung a la biktu si ding Bawipa nih a kan senh lo i amah Pathian kha kan lung a la biktu ding kan nunnak i nambat pakhatnak i papeknak i kan chiah dingmi si kha a duh zungzal. Kan chim tawnmi cu Africa ram i a missionary in David Livingstone kong a si. Tlawmpal van ser ṭhan ka duh. Pathian nih a hman a thih tiang in a hman. A thih hnuah a berloling amah philhlonak museum ah an ṭialmi lakah a telmi cu Bawipa Pathian nih hin amah rian chungah a ka auh kaa lawm tuk. Keimah tel loin a rian hi a ṭuan kho ko nain nangmah telin ṭuan u sih tiah a ka auh duh hi ka van ṭha tuk. Aw, ka tel lai tiah ka ti. Keimah hmangin Pathian nih rian a ṭuan i zumtu tampi a chuahter, sihmanhsehlaw Pathian rian ṭuantu ka si kaa ti ngam bal lo. Zeicahtiah Pathian nih a rian cu Fapa Jesuh Khrih in a ṭuan. Cu a ṭuannak dum chungah tel ve ding i sawmmi pa lawng ka si keimah i ṭuan a si lo, a tel vemi lawng ka si. A ṭuantu taktak cu Fapa Jesuh Khrih a si. Cu Jesuh Khrih a ṭuannak chungah atu zang sawm kan si hih. Nangmah tel loin keimah tel loin Pathian nih a rian a tlolh lai lo ti hlah u sih. Keimah lo ngai in zeidah an lawh hna kha ka zoh hnik lai cu ti sual hlah u. ti ding um lo. Pathian Khrihfabu, Pathian rian cu amah Pathian nih ṭuanvo lak zungzal. Nangmah na tel duh lo zongah fial dingmi tampi ngei lai, lung hmanh a fial khotu si ti kha Baibal nih cun kan ti. Cu lakah Bawipa nih a kan fial duh, a kan sawm duhmi, a teltu ding i auhmi kan si hi Livingstone nih cun kaa lawm tuk. Cucaah cun a dongh tiang kaa pe lai, ka ti. A dongh tiangin, Bawipa, nangmah nih na ka auhnak ah kaa lawm. Hi ka telh khawhnak hi caan ṭha tuk a si. Hi caan ṭha hi zungzal a um lai lo ti kaa fiang. Caan ṭha ka ngeih lio te ah cucaah cun nangmah kaan zulh lai i nangmah nih a herh na ti ning ah hin i pek dingin ka nunnak i hmasa bik ka va pekmi si lai, cu lam ah cun ka kal lai ti Africa ram ah nihin ni cu thawngṭha karh tuk cang. Mi tampi Pathian dawtnak an theih. Cu bantukin Bawipa nih zei a si lomi te zong kha a kan hman a si ahcun mual ngeimi le tampi i thei a tlaimi a kan santer. A biapi bik cu kanmah kan i ṭhumh taktak ding a biapi tawn. Cu lam ahcun Jesuh Khrih zultu sinak in pumpeknak chungah a lutmi sinak dingah Bawipa nih a kan sawmmi hi kan nunnak ah a sawhsawh men in kalpi loin a tak in ruat in ṭhanpi hna u silaw thonghnih le kum kul in a ra laimi caan zongah kan nunnak hi pek nun in Bawipa nih a kan manh duhmi ah canter ko hna u sih. Kan zapi ca Pathian nih thluachuah kan pekpiak ko seh. Amen.